twatekamu haine oku twateganisibwamu kwonka mukama siimwe twabaasa hati twija mbwenu nakutangirira kandi nyenda kutwara omugisha ogu kukurisyayo omu kiri gito yes mwizire mwatwereka rukundo mpango twashemererwa kandi twasiima mukama mwebare munonga mukama waitu abatuheere omugisha mbwenu erizooba omutebeekanisa waawe atiire esaati ya ba mukama nka butoosha kandi n'erizooba nyine omushaho Ayahikire aha omu studios kandi niinyenda ngu buzimazima tumwakiire tutandikireho n'enshonga yaitu eyaatureeta eriizooba nitwenda kugamba aha kujwa kw'omukyara yaaheza kuzaara nainga eki tukubaasa kweta postpartum hemorrhage. Mbwenu omushaho yahikira niinyenda tumwakiire atushoboorore atutangarize reero twaza kuruga aha nituza kuba nitumanya bingi ebikukira ebi twaba nitumanya. Omushaho waitu naamanywa nka Dokita Muhumuza Dickson kandi naaruga omu Ruharo Mission Hospital kandi reka tutware omugi ogwo tumwakiire. Dokita twakushemererwa. Ah, mwebare munonga kunyakira aha program omutereza wa program ninkusiima munonga ahabw'okunyeta okutangariza abantu ebizibu ebi tukukunda kufuna nkaitwe abashaho aha aha bakyara baitu abakuzaara kandi niinyenda kukwebaza munonga aba abakutureeba aha TV mwebare munonga ka tuteekateeke oku turaaze ku kugyezaho kutangariza aha bintu nimwo mukuhiramu omugisha mwebare munonga amiina mukama waitu webare webare kutubasisa webare kutuhisya eshaaha egi ija otegyeke mukama reka byona bihimbise eziina ryawe omu iziina rya yesu kristo twashaba amiina yes ninsiima ruhanga mbwenu nanyenzire ngu tugyende direct omuntu ku akujwa yaheza kuzaara Nyowe kanindeeba abantu boona nibajwaa experience kanibajwaa eki ekikwija kikareeta eki kyaba ekizibu ninga okujwa oku kutaaba kwa butoosha niki? Webale munonga hati oku wakigamba buri mukyara weena yaaba nazaara nateekwa kujwa
kwonka twine eki twayeta postpartum hemorrhage oku nokujwa okuryabunomu okurya bunamu kugira ngu omukyara yaheza kuzara yaheza kujwa ati nkikoze nga aramu so ekyo ekyo nikyo kintu nikyo kintu ekitwija hanu kudisikasingaho kutangariza abantu okumanya omukyara yaba najwa egyo enjwa egyo erinomu ninga terinomu wakireba then okutwakubasa kugyezaho ku ki identifyinga then abashaho naitwe tuka- tukagira ki tukakimanaginga Okay.
So nyowe ninda kubuuza okuju oku, nikubaho ryari? Nikubaho omuntu immediately yaaheza tu- kuteera ahansi omwana, nikubaho bwanyima nk'omu wiiki, when nikubaho ryari tukamanya ngu hati ogu omuntu yaajwa munonga kandi eki tikyekuratiire? obu abari munonga hatiiya Okujwa oku oku twayeta postpartum hemorrhage, okujwa omukyara okujwa munonga yaheza kuzaara, usually kiine ebika bibiri. Ekyokubanza nitukyeta primary hemorrhage, primary postpartum hemorrhage. Hati ekyo usually ekyo nikibaho within the first 24 hours
omukazi yaheza kuzaara.
Then

ekikutuma twagyeta normal piperium hatiya nanka nyinenda nekyagyezaho kugaruka omubuteka bwayo usually so usually hati itwe twaza ku nanka twaza kugira ngu omukyara tashemire kuba najwa. Ni bwanyima ya ya nyinenda yaheza kutebekana. So Aza netebekana omu usually Sunday mukaaga omu usually. Sunday mukaaga usually. That is the mbwenu egyo niyo niyo normal time eyi eyi eyi nyinenda eshemereire kuba ne negaruka gye omu buteeka. So nituteekateeka ngu yaba yagarukire omu buteeka toshemereire kuba nojwa. So mbwenu eki okugyezaho kumanyisa omu bantu abu otwire noreeba tihariho omuntu ou ajwaire past six weeks ninga yaajwa egyo neeba etakiri PPH nk'oku waakyeta ninga nikiba tokareebireho abantu abarikujwa in seven weeks, eight weeks. Hatiiya
omukyara yaatandika kujwa after six weeks, Ekyo actually kyaba ekindi. hati ekyo nikyo kyaba ekindi. Either omukyara na- sometimes nooshanga omukyara we yaagaruka omu micwe. Ye- oh, wow. Eh, Okay.
Hey, sometimes it happens so hatiya omukyara ayija aka- akafuna akafuna egyo egyo bleeding after 42 days after 6 weeks eti nonga ati aho ne- netakiqualifyinga kwetwa pph Neba yaba endijo ndwara. ate egyo neyaba endijo bleeding Wow.
Abashaho batuye nibaija aha batuheereza statistics ninga obumwe bakugira ngu haza eki nikyo kikirizeyo okwita abantu manya eki nikyo kikirizeyo kuba common mm. iwe embeera egi nogireeba ota oku ahi mukuba nimuragura hatiya mm. egi embeera e, e, eki ekintu eki twayeta okujwa munonga kw'abakyara mm. kiri common oh dear kiri common kandi waza waza kureeba statistics okuzikugamba nzoreka ngu aha bintu ebisingire bishatu okwita abakyara Egi- Okwo kubulidinga oku nikwe kukyayebembeire. Apan.
Kukuratiibwe pressure pressure y'enda tirikuma wa- waragihura Ec- ei ec- bakweta Eclampsia. preeclampsia. Preeclampsia, Aha. yes, mm. Then ku- ku- ku- kwija kwa followingwaho eki bakweta sepsis endwara ezindi ezikwija za zika infection. za infections. So eki ekintu eki e- eki twayeta PPH n'ekintu ekiri ekiri common Mazima.
kiri common.
Kwonka waza kwija oka- okareeba. oku nakugambira statistics hati abakyara kikumi abakwija kuzaara abakyara kuruga omwe kuza ahari ikumi nibagira pph. Omwe aha bantu omwe out of ten? Aa hati aha bantu kikumi igana abaija kuzaara twine percentage okuruga ahari emwe kuhika ahari ten percent so that means ten women abaija kuzaara kuzaara ku abaheza kuzaara. ba- ba- ba- nibabaasa kugira pipi nibafuna egi pipi egi wow Mm, that's how common eh, aho niho- nikyo kureebera ngu ekyo nikikutangaariza kukworeka ngu okw'okuja okw'okuja oku kuri common munonga hati nanyenda kubuuza Mm, obwire obwingi mba we encourage people yaaza kuzaara aze omu irwariro mhm. hati egyo pipi egi eri common twagireeba kwonka omuntu ku akuba ari omu irwariro what are the chances that this person will survive are the chances high ninga n'endwara ey'okugira ngu yaakuhikaho mbwenu iwe kandi nituba twaza kushaba ruhanga kukora Eh, ekyamagero Mm. oh, wabare munonga Mm. hatiya egi egi pipi eki mbwenu nikwo kuba wakureeba accident teshemereire kuba neebaho aha bu- Lady ya aha- Lord. aha buteeka Kwonka iwe nobasa kwija kuzara kikubeho otandike obleeding like any reason any reason so hati twine ebintu bingi ebikutuma twafuna pipi eki eyituri aha kugambaho twine ebintu bingi ebikureta egyo pipi eki so hati ahari ebyo usually twine ebintu nitubi categorizinga omu nanka egyo omu four. four causes. Hati ekikusingayo kutuma omukyara yafuna pipi yekye yaheza kuzaara nyina enda yanga yayanga ku contractinga oku okukwatana kandi kyatu- kugaruka mbwenu eka what's the word in it mbwenu contract oku- oku- contracting- Okaga- ekagaruka omu buteeka bwayo mbwenu Aha. ekaguma negarukayo mpora Eka- nekyendera ekagaruka ekaguma nekyendera. yes mm.
Normally eh, okwo nikwo eshemereire kuba eri kugira ngu waheza kuzaara Immediately.
immediately Yes. waheza kuzaara e- yo netandika ku- ku- kukyendeera mpora mpora Mm. so kwonka kwo kuza kufuna pipi yeki hati enda waaba waaba ogiine wa- yahe- waheza ku- kusindika omwana hatiya kiguma kiri nka kitiiya Oh Ora- dear. orareebire nke na nkegi nka nk'ekifaarasi wakiteekamu amaizi Mm. like kukya- kugira ngu kyaguma kiri bogi tikikwenda kukwatana eh? that, is, that, that is what usually causes pph okusingayo Okay. ne, ne accounting for 80 za pph kwonka hati kandi ekikuzibira nyine enda y'okugaruka omu buteeka kyo niki i think Okay. now that's the real real cause yes yes yes hatiya usually enda waba oyine nyine nyine enda yaba eyijwire munonga waba ori pregnant kugira ngu wa- yaba elastic munonga mbwenu nk'oku waakureeba waakwata nka ekintu ekiri nka purasitika nka elasitiika ngire nka ki nka roba bandi waaginyurura ku yaahika nka kunuya hati yanga kugarukayo yaareeguka munonga mbwenu so hatiiya ebintu ebirikutuma enyine enda yaareeguka munonga nk'oku waakushanga oine omu nda oinemu a- a- abaana abarengire omwe nk'abarongo nk'aba abaana nka ba- nka Nka bashatu bataano, mhm. nka bataano kituma hati nyine enda yaagira ki yaareeguuka munonga ekindi waija okashanga ah, omwana ou oine omu nda ni muhango oija oshanga omwana aine 4 kg 4.5 kg kilograms 5 kilograms 6 So oshanga nyine endagi e- e- mbwenu e- ebaire mpango munonga eyareebuka munonga yareebuka munonga mm. aha then ekindi haine eki- haine amaizi agakukunda kushweka agakushweka omwana ei bakweta amniotic fluid Mm. hati haine abantu ab'okushanga enda omu enda yaabo yo mbwenu bo ba ba producinga amaizi mingi agatari ga butoosha agatari ga buto agatari ga butoosha mbwenu volume yawe etari ya butosha oshanga omwana na swiminga nkomu kiziba ky'amaizi mhm. so amaizi kugakuba mingi nago gashanjuura enda munonga eh. wakicenga ekyo eh. ekyo omu rurimi orushaho bagyeta polyhydramnios poly meaning a lot hydramnios nikimanyisa amaizi mm. meaning noyine amaizi mingi gatuma enda yagira ki Yaareeguka. yaareeguuka So at the end of the day, ekizibu nenda kureeguka. ekizibu nenga- nenda kureeguuka mbwenu kushanga ngu elasticity yaayo yaaba distorted Hati kwonka omushaho ogu, Eh, omuntu ekyo akakyerinda? Really? hatiiya usually haine ebintu ebitu- ebitu- ebitukwa- ebitukubaasa kwerinda n'ebitutakwerinda so kwonka Ekyo niija, nimbaasa kukiija, kwija kukigambaho nk'aha aha muheru naaheza kugambira ezindi te, other causes za, za bleeding. Okay. Aha.
Banza otugambire zoona. Okay. So hati ekindi, noija oshanga nti omukyara yaaheza kuzaara. Kwonka ku yaaheza kuzaara, kyanyima kya, kyagumayo, kyahatamayo. Oh dear. Aha. Hati ku kirikuhatamayo. nyine enda te- terikubaasa kucontractinga Kyaba Ahabw'okuba- kikiriyo. kyaba kikiriyo nyine enda yo ne- ne- ne- neeteekateeka ngu ekiine omwana Baaba.
aha so hati ku kikuhatamayo nyine enda terikubaasa ku- kugira ki Garuka kukyendeera. kugaruka kukyendeera gye kugira ngu esitopinge egyo bleeding so hati ahu ahi- ahi- ahi kyangenera kyaba kikwataine ho haguma mpabuliidinga so and not until wija mwija mukakikwata muka- okakiihayo Mm. kikarugayo bleeding eyanga Ah. Eh, kwonka hati waguma nogamba nyine enda hati- hatiine eki ninda ngu mbuuze mm, waguma nogamba nyine enda ye eri mpango yareeguka beyond mm, normal mm. yaba etagarukire ati kekuba etagarukireyo what happens clothing tekubaho nihabaho clothing after delivery like What exactly happens in that Okay. uterus? Mm. Okay. hatiya ninyenda ngu nkore illustration noreeba eki kintu eki tinkumanya aba tv tuba nitukireeba gye Mm, bakiri- noreeba egi sp- e- e- space egi eri ahagati y'obwara nogireeba hatiya omwe emi- a- omwe mparamu otu- tukye otukusapurayinga nyinenda worozi za nyinenda ei bakweta myometrium omwo nimwo otusi tukukuraba omwo omu twanya otu otu omuri otu tukureba. twanya otu otu- otu oryaha kureeba ahagati aha so usually waheza kuzaara nyinenda eshemereire kucontractinga mbwenu n'okukyendeera Otwanya kugira etiiya ekatushangira. otwanya ekatushangira so hati ke keguma eri eti so hati enshagama enshagama yo neguma neyija eguma negyenda so usually nyine ende cash emwe ku contractinga etiiya otu otuse twigaza kugira ngu tuta tutakagira ki tutakagumizamu nitureta eshagama tutakagurukamu tutakagumizamu nitureta eshagama aha nakucenga hati ekyo nikyo kikureeta egyo egyo bleeding egyo. so nikimanyisa ngu its possible omuntu kugira abaana bataano akagaruka akaheza kuzaara kandi nyina enda ye nayo ekacontractinga still its not a must kugira ngu nazaara omwana muhango ninga nazaara abaana bataano ngu enda yangye ereguhikire munonga obutagarukayo its just a chance it is a chance Yes. Nkoku na- nikwo ku nabanza nagamba aha beginning nagira nti omuntu kuza kufuna pipi yeki usually ti-

oku- oku- nikikweta oku- okubaruka Kutaguka. okutaguka aha ekyo Yes. webale so okutaguka usually twine ebicweka ebikukunda kutaguka aha omutebekanisa wa ah, producer ya- yakinkorera gye hati noreeba e- eki ekintu eki- eki ba- eki bakuteera aha screen egyo egyo ni- niyo bakweta cervix Cervix, yes. so hatiiya obwire obwi- o- sometimes noija oshanga ngu omwana ya- ku yaaza- ku yaaza kuba naaraba omu ny- o- aha- aha- ahu ashemereire Aha kuba munwa gwa naaraba nyinenda, aha yes. munwa- aha munwa gwa nyinenda yaasinga yaamutaagura Oh dear. Mm. hati nooreeba nko- nk'oku oku kita eh, Ahu no- baabaziire aho. ahi baabaziire aho na sayidi ya kuri endiijo ei batakabaziire ebyo ebyo byona n'ebitaaguka so obu- ku okwija oka- okaija oka- okaija okafuna obwo obwo obuhuta obwe nk'aha munwa gwa nyinenda. oja mpaka mpaka tu- tu- Mpaka tu- bahaboneze. mpaka bi- twizire tuka- tukahabaziira Abaziira. kugira ngu tusitopinge egyo egyo bleeding Eh. Aha. tears ezindi noija oshanga zi- zikwija nko- nkomu hanu ya- ahu ahu omwana a- a- ahu omutwe gukuba nigureebekyera yaaba yaashohwire around the the vaginal areas oshanga yaafuna nka lacerations Nainga twine ebindi ebi turikweta perennial tears. Kwonka ezo tiziri kubi munonga nk'egyo ei waanotworeka. Hatiiya nikirugiirira ahabw'okuba twineho na grades za perennial tears. Kandi hati ezo ezozo nizibaasa kuba ziine na adverse effects nyingi. Noija oshanga orahurira omuntu ngu yaafuna fistula. Yes, fistula ndakihurira. Mm. aha so hati kokwija okataguka o- around the perineal areas Mm. perineal areas okwe noija o- baaba batakubazirire gye noija ofuna nka fistula oshanga eh, ekikoro- Otakusiba gye nkari ninga. ekikoroni Mm. nikiija ki- ki- kiraba aha enkari kuraba Eh, Mbwenu- mbwenu emihanda ejwanga. mbwenu ejwanga Oh dear.
Eh, egyo egyo niyo bakweta fistula Kwonka otakaheerizeyo kwozeeza, tinkumanya ku zeezaahoyo, naanye ndakubuuza, ahabw'okuba waagira ngu hariho primary na secondary, hariho omuntu akujwa bwanyima, okay within omu shaaha abiri niinye naaheza kuzaara, kandi hariho akujwa after that kwonka up to six weeks, kwonka hati ku ezo ezi waaguma noozituha, nyowe niinda ngu omuntu takaarinda up to two weeks or three weeks ngu abone kutandika kujwa, hati ekirikureetera waajwa.

etemba ata ezo wa nyina enda. Oh dear Lord.
Nyina ata iyokwe ahi ekyanyima kitwire kiri ahu omwana atwire ari mm. infection ekije e, e, ekazamu ata etandika eh. kugira ki kudistortinga the healing process, healing process. webale munonga Hati ekyo kituma wagira ota? Wajwa. Then ekindi noija oshanga hati sometimes noija oshanga ekyanyima ekyo nikibasa kurugayo kwonka kitsigayo nkaka part kamwe kakye so hati ako aka part ako kagumayo kagumayo wayanga kujwa after twenty four hours oguma origye kwonka ko kutandika kwija obwire bukugyenda aka akantu ntakukenda nk'okujunda baasi hati nako kareeta infection otandikira aho aho.
Hati shi banange so hati nayenda kubuuza hariho obu orikushanga waaheza kuzaara omuntu akugira otakiriza ebintu biremeire do not. involve in much labour, hard mm, labour mm. noteekateeka ngu okukora ebintu bigumire okwo kukiriza ebi na birya nabyo hiine nk'oku okubaasa kureetera omuntu yaajo babare munonga mm. hatiiya mm. kandeebe illustration oba ei naakubaasa kuheereza ni nk'eha ngye nk'oku wakuba oine nka baruuni mm. okagiteekamu amaizi maingi okatandika kugizinisa otiiya amaizi ngagira ki ngagira ki ngagibarura ngagibarura aha so hatiiya ku orikuba oine nanka egi ku orikuba obwire obwingi omukyara ku arikuheeza kuzaara nitubanza twamugambira tuti hatiiya gyezaho ota- otaka- otakayeyiinvorovinga munonga omu nki Omu mirimo omu egw'omunda. mirimo emi- e- emihango ahabw'okuba usually ka- katugire ngu hati wa- watandika nko kutandika kukiriza ebintu noba noteeka puresha omunda Eh, yes. intra-abdominal pressure hati egyo nayo egyo intra-abdominal pressure neteeka pressure ahari all organs organs zoona ezirikuba ziri omu omu nki Omunda. omunda Mm, na nyina enda n'erimu mm. so hati ku okwija oka- okagi pressure eki ekayinkuriizinga omunda omu nikituma haabaho enki wa bleeding mbwenu nko- nka tugire ngu tu- twakushemeza ku twaheza kukushemeza of course noomanya baaheza kukushara aha nyina enda aho mpa- mpagumaho nk'ekironda so hati eki ekironda ekyo nituba tutakwenda ngu okiteekeho pressure ahabw'okuba ku orakiteekaho pressure nyingi. ehuzi nzi giving away otandikire ahojo. Eh Dokita reka tuze kukacwa omukarango just one minute tugarukye rero kuturiija otugambire omuntu oku akubaasa kwemanya ngu okujwa tikwaaba kwa butosha. Oriyo noreeba TV kandi niiwe ohurikiize Revival Radio. Webare munonga reka tuze kukacwa omukarango mazima otakarugaho.

Ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga, kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana, nari nooti mushanju itaano ibiri, kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jejunisa aba banira, orinde ebyawe n'abaawe. Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano.

Kandi omuri ezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically aba hotel management and institutional catering then under hotel management we are also offering programs for the three months students abaana abakuba batamaze senior four tubahereza opportunity nangwa omugisha gw'okwega eby'emikono. omu bya Hotel Management and Institutional Catering na na Saluuni. Mbwenu bashangye omu rurembo rwa Mbarira aha ifo y'ebituuro bya Nkokonjeru aha muhanda ogwatoora Kyamugorani, naro teera aha simu nooti mushanju mushanju ina, abiri na ibiri, nkaaga na munaana, ana na mukaaga. Nari nooti mushanju nooti ibiri, kinaana na mukaaga, makumi ashatu, ana na ishatu. Revival TV, amagara omu bwijwire.

aha kujwa munonga, okujwa kuri nomwe kwonka hariho okujwa munonga kikarenga waheza kuzaara kandi nikyo ariyo natugambira ekirikukireeta oku turikubaasa kutwaza kyaheza kutubaho kandi obundi n'oku orikubaasa kukimanya nikyo turikwenda kumubuuza ku naakuba naatahire ndi omuka nkajwa nkamanya nta oku okujwa kwaba kwa butoosha nainga oku tikwine enshonga so Dokita Twantenda otandikire aho omuntu akamanya ata ngu hati egi bleeding yaarenga butoosha? yaaba Abinomu. Mm, webale munonga Mm. hatiya noreeba ku- kuheza kuzaara Mm. bleeding negumizamu Yes. kwonka hatiya twine egyo egyo bleeding egyo e- egyo egyo eri nomu niyo tukweta lokia lokia kworaba orakihuriireho Mhm. so hatiya egyo egyo ne- ne- nerimu nka mixture y'orushagama nk'oruhinzihinzi Mm. mbwenu netari red munonga Erikwiragurairaguramu mbwenu?
N'eri nka layiti. Ee, n'eri layiti. Nka layiti.
So hati ku orikuija okashanga blood yaawe ei waatandika ei waatandika kureeba ni nk'oku baakukwata bakakushara hanu oihi. Hati egyo ekyo ekyo nikiraizinga alamu. Waaba waataahire toshemereire kuba nooreeba blood ensya mbwenu ya red. Eri fureeshi ei bagambe eri fureeshi.
Aha.
So hati ku orikuija okagireeba.

tumu tumu tumupadinga tumutekaho pad haza bya pad ebi tukumutekaho byo bibi byine cotton nyingi so hatiya noba omukyara we nabasa kugumizamu najwa kwonka we atakushuba ngu ari aha kujwa so hatiya akakimanya ata ngu ariyo ngu najwa a- ngu ariyo najwa hati natandika kuza omu shock wahurirayo shock etari surprise eyo kwenda nk'okufentinga kwenda nk'okufentinga okagira nk'akazengyerera watandika kureeba kubi blurring of vision hati ekyo niki- niki- nikinkyoreka ngu egyo egyo ne- nebaasa kuba eri sign ya- y'okugira ngu ryakujwa munonga ku tukwija tuka tuka tukatandika ku- acc- ku- ku- ku- ku assessinga sometimes noshanga omukyara weena ari peeru. nomushanga natuutuka ninga bwe afeintinga okiza kupima nka pressure oshanga eri ahansi egyo egyo niyo tukweta shock so hati omukyara ku arikujwa munonga nayija ayoreka signs za shock hati aho niho orikukimanya ngu ogu omukyara ogu naza kuba najwa so ekyo kikugyemesereza kugira ki kugira ngu omu examininge oyi- o- o- oba wihamu ebi ebi bya- ebyo yambireetera yaajwa Ah, ah, ebi ebi- ebi- ebi twaba tu- tumubiikizeho kugira ngu oreebe gye Eh, oku- oreeshaga oku- amahe eri nyingi aha then wai- waija okashanga eri nyingi oronde oronde kozi ya Ya y'egyo blood. bleeding Hati kwonka nanyenda kubuuza Mm. omuntu ari omu kyaro ya yatahire yagiire masheruka ninga yatahire wherever ye people are Eh, irwariro rimuri hiihi tiriri hiihi munonga mm. okoroho nogamba okuja oku as if obumwe noba- nikubaasa kwija kukwa amaani haine omuntu oku yakubaasa kwekoreraho nka ka first aid as they transition to the hospital ka first aid. Obweda omuntu ariho na faintinga atakore ki? Hatiiya
mbwenu n'eky'obusaasi munonga kugira nti ekyo eki ekyo ekizibu kyaba ekyo ekintu kyaba kyakubaireho mbwenu first aid iwe nk'omu nk'omujanjabi ei waakubaasa kuha first aid n'okukwata omurwaire mbwenu okamu okamu okamwirutsya okamutureetera. otherwise naaza kukuheereza ebindi first aid ei waakubaire nooha noobaasa kuhendura omuhire infections. Ninga ninga abeereire kimwe kubi otaka otakasimbwire. Ninga abeereire kimwe.
Kwonka naanye ndakubuuza aha kintu kya hariho omuntu munywani wangye ou naabaire nyine yaagiramu problem egyo haza akaba naagira bamutware omu theatre ku kureeba nki ekirikugireeta mbwenu omushaho akagira ngu atashitama. yamutwara abyami kuko kwokwo kuguma oshutami eshagameho i don't know how true if that i got it correctly you can mm. correct us here mm. as if eshagama nekyendeera oku mm. then ereetera wafentinga munonga kusinga bakutwara obyami eh, hati ya yes yes eh. hati wabare munonga ekyo ekibuzo ni kirungi munonga mm. hati noreeba Omuntu ku akutandika kujwa, mbwenu eshagama yaatandika kwenda kumuhwamu, kukyendeera, omubiri gwe, omubiri gutandika kuronda mekanizimu z'okugira ngu gwatandika kuheereza eshagama ebicweka ebiine omugasho munonga. Ebiine omugasho munonga, aho niho twine entsigo, aho niho twine omutima, aho niho twine obwongo. So usually omuntu ku turikwija tukakyanga ngu. wayenda kuza waza omu shock nitwenda mbwenu tugyezeho tu preservinge ezo ezo three areas ahabw'okuba nooreeba ku- ku- ku okuhitamu otiiya ha- hanu hariho gravitational pull yes so blood eyakubaire neetemba ahaiguru no- noobaza kutuma amaani gakyendeera ag'okutemba. gakyendeera Mm. so nikyo kituma uh, wija tu- wija tukashanga nti ori omu shock

gyezaho ogyende oze kukyebeza ohikirire abashaho itwe kokwija kutureeba kare abakyara kubakwija kutureeba nituba categorizinga into high risk na low risk so hati iwe waba kirakubiire waba wafunireho waba orajwireho munonga kokwija actually nikwo kunakwija hanuya nikwo kutwakwija tukabugana hariya tombuurize eiziina kwonka nyowe narikugambira. so dokita na yaaba atakikubuurize ati orajwireho Eeh, oijuke kukigamba. ekyo ekyo Oti tikishemeire kuba nguzaara nikikuhwera buriya nkajwa munonga.
nkajwa munonga ekyo ekyo tikishemeire kuba nikikuhwera so i- omurango ogu- ogu turikuheereza abantu mugyezeho mugume mu- mwijane n'abakyara baanyu abakyara mubareete tubanze tubaseesinge tumanye ogu omukyara naabaasa kuburiidinga then itwe tugye ki twetereeze. tweteguure.
Kurugirira obu watugambira for example yaaba aine abaana babiri bashatu, yaaba arajwireho kuruga kare obu yaabaire naazaara, mbwenu nikwo kuba nootugambira okay naakwetegyereza. So prevention eri omu kweteguura waaba oine ente. Eri omu kweteguura mbwenu.
Waaba oine ente.
Otherwise byona n'embabazi. Mbwenu n'embabazi.
Amen.
So niinyenda ngu tukuheereze chance waaba ori aha reediyo nainga tiivi, obuuze ekibuuzo kyawe omushija akugarukyemu Ahabw'okuba yaatwegyesa okujwa munonga waaheza kuzaara kandi yaagira ngu ekyo nikibaasa kugumizamu mpaka omusande mukaaga. So, halo, Yesu nyabwona akwakire. Webale kusiima.
Ogu ni Ruth naatureera Ntungamo. Ruth naakwakiira.
Hati naanyenda kubuuza omushaho ogwo, Nyowe ka naamazire kuzaara,

Ogwe titwakwatagana nawe kwonka niiwe noobaasa kuba ori omunyamugisha oteere esimu yaawe reero omushaaho akugarukye mu kitaka hare omu situdio. Chance niinyenda kugiha abantu nka babiri. Yes nka babiri bashatu. Halo. Halo.
Yes please.
Naasiiba ota? Naasiiba gye bambi. Waasiiba ota nyabo? Naasiiba gye nyabo.

Kare mama. Yes nobaasa kwebera omunyamugisha niiwe obuuze abantu nka babiri just two kugira ngu tuhereze doctor chance y'okugarukamu ebibuuzo ebi. Nobaasa kubuuza omushaho atakarugire aha ekibuuzo kyawe kandi waaba ori aha TV iwe namba nooba nogireeba kandi waaba ori aha radio. Yes hallo. Nakwakira nyabuu.

Obundi noshaasha omugongo. Oshaasha na nyinendi. So noteeteeka ngu okubaziira okwe kwine akakwate n'ebyo?
Kare Fridah webarire ekibuuzo twakifuna omushaho naza kugarukamu. Omunyamugisha omwe, just one more person, omuntu akabuuza omushaho ekibuuzo reero tukaruga omu studios.

Ekizibu ky'okushasha omunda? Ekibuzo kyawe oine nk'oku tutakukikuhurira gye, noocwekacweka.

Osaasa n'omukaago kwonka eshagama erikureeba tikugira ngu n'ori nk'omu micwe nainga ki just n'eshagama neeba eri aho ogireeba. Kare webare ekibuuzo kyawe naiwe omushaho naaza kukugarukamu. Mutwikirize tukome aho kwakiira amasimu tuhereze Dokita chance y'okugarukamu ebibuuzo ebi reero tusiibure. Yes Dokita.
Webale munonga. Mwebale munonga abateera amasimu kubuuza ekyo kyanshemeza kushanga nti tuhurikiize. Ka mbaze n'eki ogu wateera aha muheru yaagira ngu we naashaasha omunda ngu naaba ari aha aburiidinga kandi ngu naahurira pain omu kahago kakye. So hatiiya webale kumubuuza ekibuuzo. egyo egi bleeding egi na tina ti- tina tinahurira gye nari omu micwe ninga natari omu micwe, kandi nkabiire niinyenda manye nti e- ogu- ogu- ogu omuntu owaateire aine nk'emyaka engahe oba, ahabw'okuba twi- twine ebintu ebi tukweta abnormal uterine bleeding, a- last time hi- mu- ba- hi- hiine hiine doctor owa- owaabaire aizire hanu ya- yaagyezaho kubishoboorora, kubishoronzya, nooshanga twine nk'ebizimba,

Naashaasha omunda nto
kandi tibaramubaziire yaaheza kuzaara.
So hatiiya Fariida, Frieda, nkaabaire niinyenda ngu nkugambe nti waaheza kuzaara, ti masi ngu bashemereire kuba nibakubaziira. nk'oku naakubanza naakushorongyeza nk'ebintu ebi byakubaasa kukureetera okujwa. Waaba oine nk'ekintu ekyanyima ekitsigaireyo, bakakiha, ekyo tikikwetenga kubaziira. Nibakubaziira waaba waafuna ahu waafuna obuhuta, aho niho barikukubaziira. So mbwenu hati Faridah nkaabaire niinyenda naiwe ku kyaaba nikikubaasika, okaahiza naiwe tugira ata eseezi ezi twakukoraho tureebe oku twayambaho aho. Kwonka nk'oku naakugambira Waheza kuzaara okajwa, tibashemererwa kuba nibakubaziira, tikugyaho kubaziira n'okwa buri omwe. Sylvia yaija yangira nti aine enda y'ameezi abiri, naashaasha omunda nto kandi naatanaka munonga. So hatiiya okutanaka, okutanaka munonga especially enda yaaba ekiri nto kiri normal ahabw'okuba hariho. hormones hormones ezi- ezikuba ziri ziri ahaiguru o- o- obwire enda yaaba ekiri nto Eki aba- e- e- haine hormone ei barikweta HCG human chorionic gra- go- gonadotrophin so omu bwire obwe neeba eri ahaiguru n'eri ahaiguru munonga haza egyo niyo ekunda kureetera abakyara baatanaka munonga usually a- okutanaka nikuba kuri mu- mbwenu ku kuri common munonga omu omu first trimester aft- before otakahikire a- a- ameezi ik- ah, esande ik- ikumi n'ibiri Mm, amezi ashatu ameezi ashatu aha then okushasha okushasha omunda okashasha omugongo ah, Sylvia nkabiire ninyenda ngu kyaba nikibaasika oije nka nka nkaha waitu hariya aha ruharo twije tubanze tukukyebere nka infections ahabw'okuba infections tuba wash- washasha washasha munonga Omunda, mm. mbwenu ruyare tugi- tugizeho tugye ebi- ebi twagira ki ebi twakoraho ebi twakyebera then tugye ki turebe oku twakuyamba. Then Ruth kuruga Ntungamo yaija yangira nti akazaara ku yaherize yaguma nafuna okushaasha munonga omunda. Omushaho ku yagiire omushaho, omushaho yamuteekayo omukono yamwiha ebishagama, ebitongo by'eshagama. So hati abakureeba puroguramu, nk'oku naba nimbagambira nti,

kwonka iwe waguma aha program kandi okahurikiza kandi okareba tv nituba tukwesiimisa munonga tuba nitusiima ruhanga ahabwawe kandi mba nimanya ngu ebibatwegyesa eh, haine eki waganyirwa muninga haine eki orareebire eki washoboorokyerwa hati okamanya oti biro eki nikyo kyandeeteire ekizibu kwonka mbwenu niinyenda mutwikirize ngu tubasiiburire aha mazima Kandi nitwija kuba nitureebana nyenkyakare omu puroguraamu endiijo ah, amagara n'okuba gye shaaha ishatu z'ekiro otakaaburaho nyabura we otakaahinduraho ogume aha tiivi kandi ogume aha radiyo mukama waitu abaturindire
Revival TV amagara omu bwijwire.